Егерменче елда район унбер илкүләм проектының эш сүзендә катнашып, егерме миллион сумлык эш башкарылды. Республикада илле программаның егерме бишендә без катнашабыз. Иң күләмле программалардан Халыкка комфорт тирәлек программасы буенча Әнәк авылында Бабайда кунакта исемле парк, файдалануга тапшырылды. Безнең Ишегалды программасы буенча республика бюджетыннан 55 миллион сум, район бюджетыннан 3 миллион, барлыгы 58 миллион сум күләмендә акча үзләштерелеп, шулай ук өч кварталыбызның ремонтланды. Бүгенге көндә кешеләрне торак белән тәэмин итү мәсьәләләрен хәл итү буенча районда даими эш алып барыла. Егерменче елда районда унсигез мең квадрат метр торак төзү файдалануга тапшырылды. Районда торак белән бер кешегә тәэмин ителеш егерме сигез бөтен уннан җиде квадрат метрга җитте. АПК, авыл да яшәүче гражданнар программалары буенча унбер гаилә уналты миллион сумлык инвалидлар һәм кайнар нокталарда катнашкан ветераннар категориясеннән дүрт кешегә тугызйөз мең сум һәм дүрт ятим балага йортлар төзеп бирелде. Юллар төзелеше. Әлбәттә, бу акчаның иң күп өлеше юллар төзелешендә, 716 миллион сумлык юл эшләре башкарылды, алты чакрым Яңа Әлем, Иске Әлем, өч чакрым Чыныкчат юллары файдалануга тапшырылды, шул ук вакытта инде усы белнең тоташтырылды, Кыркаен Түбә, Шәбезбаш авыллары арасында асфальт юллар салынды, Актаныш Куш юлында дүрт чакрым реконструкция эшләре Иске Әләм, Чишмә юлы төзелә башлады. Муниципаль юл фонды асфальт түшәү программасын буенча барлыгы 41 миллион сумлык Актанышта асфальт түшәлде, Ирмәш, Югары Якши, Татсуксу авылларында, урамнарында 20 миллион сумлык щебенкадан юл салынды. Бүгенге көндә барлык авыл җирлекләренең үзәкләре асфальт юллар белән тоташтырылган. 87 авылны менә асфальт белән тоташтырмаган безнең унике авыл исәпләнә. Аның иң зурысы Алай инде, анда 200 дә. Егерме алты кеше яши. Ну, бу авылларны тоташтырудан тыш, беренче чиратта барыбыз Татьям Бүләк карт авылын быел планда бар ул, ике дә алты километр, аны асфальтлап тоташтырырбыз дибез. Һәм Суксудан Күҗәкә, Күҗәкә Туку юлын ары иң беренче чиратта асфальт белән тоташтыруны максат итеп куябыз, чөнки бик күп халык йөри аннан. Һәм инде барыбер, Асылгая, сезгә дә әйтәсебез килә. Альберт Иванович, сезгә дә әйтәсебез килә, Актанышның пока 30 километр урары да безнең мэй коммуна түшәлгән, асфальт юк, хәтта үзе Актаныш бик матур. Безнең муниципальный фонд бар, 25 миллион сумлык ел саен. Без инде теге шәһәр, район үзәкләреннән әзрәк кимсетелгәнрәк дәрәҗәдә. Аларга өстәмә акча бирелә безнең кайсылар ки шәһәр, район үзәкләре. Ә безгә ул 25 миллион ул Бер километр асфальтның бәясе хәзер где-то егерме миллион сум, егерме биш миллион сум, беләсез барлыгыз да. Шуңа күрә бу темп белән барсак, район халыкта нәйдавасы зур, әлбәттә. Актаныш үзе матур, төрелгән, ә микрорайоннарына чыксак, яз көне, көз көне бигрәк тә ботый белән генә җөрмәлдем. Да, гравий салабыз, гравий белән, гравийдан йөри торган заман түгел бу. Менә шуңа күрә менә аны как-то тигезләргә дип әйтәсем килә. Район үзәкләрен бары бу көнне халыкны Асфальт юллардан йөртәсе килә, дип әйтер идем. Егерменче елда газлаштыру буенча куйган бурычны үтәдек. Газлаштыру фонды тарафыннан 255 миллион сумнан артык эшләнеп, унбер модульле котельный урнаштырылды, 57 квартира, күпфатирлы йортлар да, 1260 квартир безнең газга тоташтырылды. Актанышның 57 нче бистәсендә ун чакрым озынлыкта газ торбалары сузылды. Авылларны су белән тәэмин итү буенча Кучы, Актаныш авылларында 30 миллион сум су үткәргечләре яңарту һәм алыштыру эшләре эшләнде. Актаныш үзәгендә өч чакрым су линиясе салынып, 57 нче, РТИС бистәләренә чистарту корылма аша су бирелде. Дөрестән дә, Кайчандыр инде ул безнең зур хыял иде. Наконец-то без быел тоташтырдык. Очистной аша 57 гә дә РТИС ягына да без аның аша бирәбез. Тойгансыздыр, бүген без сыйфатлы су бирәбез. Ләкин сүз бара дебеты буенча, күләме буенча. Күләме буенча без тоже узган ел эшләдек. Ничек кенә булса да. Өршәбез тирәсендә скважина каладык. Ләкин геодезистларның биргән Хәбәренә караганда, ул дөрес булып чыкмады, анда безнең су чыганагы барып чыкмады. Шуңа күрә без киләсе елга Әлем тирәсендә яңа источник бур итеп, аны станция обе железы белән тоташтырып, килеш уңача күләмне арттыру буенча эш алып барабыз. Әлбәттә, бүген 57 нче бистә ягында Алты километр безнең электр сузылган урамнарга, алты километр газ сузылган, анда сугу бирергә кирәк алты километр. Шуңа авыл башлыклары күпмедер күләмдәнрәк гафу да итегез, барыбер район үзәген беренче чиратта су белән тәэмин итәргә кирәк и, ничек кенә булса анда иң күп халык шунда яши, шулай булгач бөтен лыйган егәрлекне пока без шушында куеп, Актанышны шул ук вакытта җәй көне дә һәм күләмле су белән һәм сыйфатлы су белән тәэмин итү буенча без Киләчәктә дә эшебезне алып барачакбыз. Аннан соң, иң булмаган кешенең эше инде ул, җитәкченең эше. Кайсыдыр ки, мин аны ул кадәррәк дип белмәгән идем. Дөресен әйтергә кирәк, мин инде беренче проблемага таныш та Очистные сооружения дигән идем. Бүгенге көндә без проект эшләре башкарып чыктык. 310 миллион малы безнең Руслан. 310 миллионлык безнең очистные сооружения проект эшләнеп бетте, экспертиза үтте. Күпмедер 7 миллион белән киләсе елга строкага керде бу безнең фонд газификациянең. Очистные тоже эшләргә керә. Ну, быел өч мәртәбә без инде кыш көне авария булды су трассасында. Әйтәм бит, иң булмаган җитәкченең эше кыш көне су трассасы ремонтлап яткан җитәкче. Аңа күрә проекты бармы, юкмы, акчасы бармы, юкмы, 2021 елда райцентрның без ул чуен торбаларын, тимер торбаларын алыштырып чыгарга тиеш. Аның буенча эш бара. Исәпләүләрне күпме, нинди, ничә, күпме диаметрлы торбалар кирәк, алар буенча давай без эшләп бетерергә тиеш булып торабыз. Һәм алга таба, әйткәнемчә, ничек кенә булса да, Ничек кенә булса да, райцентрның суга булган проблемасын без хәл итәргә тиешбез. Аллага шөкер, җылы су бирдек. Кайчандыр инде су бирәлмәсәк, дүртенче тәүдә гомергә су булмаса, су һәм җылы су бирәлдек. Ну хәзер сыйфатлы һәм җәй көне дә бетмәй торган су белән тәэмин итәргә тиеш район үзәгебез. Мондый максат 2001 елда без моны эшләргә тиеш, ничек кенә булса да. Шул вакытта автотранспорт предприятиесе буенча берничә генә сүз әйтеп китәсем килә. Социаль предприятие бүгенге көндә. Ничек кенә әйтсәк тә, анда бүген 68 техника исәпләнә. Егерме өч мәктәп автобусларын, ундүрт мондый автобус бар, егерме тугыз легковой автомобиль бирдек без. Элек һәрберенең бүлектә, һәрбер бүлек җитәкчесендә бюджетникта безнең машина булса, без аларны полностью АТПга чыгарып бетердек. Сүтки поэтон, бары без где-то күп булмаса да, биш йөз мең экономия бюджетка бирде ул безнең өчен. Позаявка килә, пожалуйста, карыйз, җиңел машинаны без выделять итәбез бүгенге көндә. Ну шул вакытта без аны район бюджетыннан да күпмеләр ярдәм итәргә кирәктер дип исәплибез, материаль-техник базасы аның бүгенге көндә юк дәрәҗәсендә. Шулай ук Васыйбай а сезгә дә мөрәҗәгать итәсем килә, как вице-премьер буларак. Бу социаль предприятие, моны бетерә торган предприятие. Да, ул бүген безнең авыл маршрутлары убыточны. Безгә даже күпмедер Чаллы, Прибыльне, ну, Казан соңгы вакытларда күпмедер прибыльне бирә башлады инде. Шуңа күрә без моны бетерсәк, Актаныш халкы ул гомергә автовоз көтеп яшәгән халык урамга чыгачак, болай гына әйткәндә. Ну, шул вакытта былтыр булган иде күпмедер убыточный авыл маршрутларына субсидияләр дигән, ул да тормышка ашмады, ахыргача әйтергә кирәк. Ана автовоз паркын Яңарту буенча инде мин күпме йөреп карадым, лизинговый нигә дә китереп булмый, чөнки ул муп безнең бүгенге көндә ТАИС проблемалары бар, ну без бу предприятиене яшәтергә тиеш, көчәйтергә тиеш, чөнки аннан башка без бик күп кенә үзебезнең акча средстволарын да күбрәк тотачакбыз, ну шул ук вакытта халыкка бюджет оешмаларына куелган хезмәтне дә без киметәчәкбез, әгәр дә ул предприятиенең нормаль эшләвен тәэмин итмәсәк. Сәламәтлек саклау, Актаныш районында медицина ярдәме күрсәтү үзәк район хастаханәсе тарафыннан тормышка ашырыла. Анда 101 тәүлек буе һәм 36 көндезге койка эшли. Амбулатор ярдәм поликлиника аша башкарыла. Районда Кучы участок хастаханәсе, Байсар, Такталачык, Татар суык су табиб амбулаторияләре эшли. Авылларда 60 ук фельдшер-акушерлык пункты ярдәмгә килә. Егерменче елда стационар шартларында 44 мең 500 дә ундүрт кеше дәваланды, барлыгы 600 дә бер операция үткәрелде. Шуның 200 дә бере катарактага, без инде күзгә операциясе Актанышлар гына түгел, күрше авыллар да яшата, безнең өчен ул зур горурлык, аны дәвам итәргә кирәк. Аеруча йөрәк-кан тамыр авырулары системасы киметүгә, дәвалауга игътибар бирелде. Унтугызынчы елдан башлап Актаныш район үзәк хастаханәсендә Телемедицинас сынау проекты кысаларында республика клиник хастаханәсе неврологы тарафыннан егерме җиде кешегә видеоконсультацияләр бирелде, бу эш егерме беренче елда да дәвам итәчәк. ОРВИ һәм пневмония белән авыручыларны кабул итү өчен март аеннан башлап инфекция бүлеге базасында ике фильтр боксы оештырылды, үзәк хастаханә Казан, Яр Чаллы, Минзәлә шәһәрләренең вакытлыча йогышлы авыру госпитальләре белән тыгыз элемтәдә эшли.

Мин моны специально куярга уч куштым. Быел да безгә ике врач кайтты земский доктор белән. Бүгенге көндә больницада земский доктор проекты буенча ундүрт табиб эшли. Шуңа карамастан, әле безнең өч вакансия бар, невролог, уролог, отолеринголог табиблары кирәк бүгенге көндә. Мин нәрсә әйтәсем килә, киләчәктә дә бу юнәлештә эшебезне алып барырга кирәк. Соңгы кайткан менә 30 яшькә кадәр безнең 10 врач бар, 30-дан 40-ка хәтле 10 врач бар, яис яшь врачлар кайтмый дип әйтеп булмый, араларында бик өметлеләре дә бар. Минем барыбер әйтәсем килә, Айдар Әпкачка главврач матурын әйтү, коллективны туплап килә бүгенге көндә. Ничек кенә булса да, үзем дә кереп Тикшереп чыктым, соңгы вакытларда врач белән медсестра арасарындагы мөнәсәбәт, медсестра белән санитаркалар арасындагы мөнәсәбәт ул бер көндә генә булдыра торган әйбер түгел. Шуңа күрә нәй бу атмосфера җитәкчелекнең еллар дәвамында эшләп килгән хезмәтенең җимеше дә дип әйтергә кирәк. Һәм кайткан врачлар да профессионаллыгы ягыннан, яшьләр бигрәк тә, үзләрен ни күрсәтәләр. Шуңа күрә, Алла бирса, исән булсак, Материаль-техник базасын ясап бирергә кирәк. Да, быел 9 миллионның оборотны кайтты больницаларыбызның. Алла бирса, ней, 35 миллионлык капиталь ремонт программасына керде безнең больница. Поликлиниканы ясаганны, ПТНХ лаборатория ягын ясый башлаербыз. Ну, бу 21 гасыр больницасы булырга тиеш. Күбрәк акча тотып, әйбәт итеп ясарга кирәк безгә. Быел безнең обязательнлаштырабыз КТ, компьютерная томография, әле моның чыгычы алга йөрдек без. КТга. Аны тормышка ашырабыз. Аннан әле без проект эшләре эшләп ятабыз. Приемный покойны барыбер. Ул безнең тормыш таләбенә туап җавап бирә торган приемный покой түгел. Ул кердең, бөтен диагностика булырга тиеш. Кешегә диагноз куеп, без аны дальше лечениегә җибәрергә тиеш. То есть, әгәр апач тарафыннан эше ясалып килә, ну, безнең тарафтан республика программаларына кушылып, Аллабирса, Материаль техник базасын капитально безгә больницаны ясарга кирәк. Быел инде без мәктәпләрне ясыйбыз дип тотындык. Ансын инде соңрак тукталып китәрмен. Мәктәпләрне ясагач, больница да ныклап тотынып, аны капитально безгә, үзебез өчен бит, безнең сәламәтлекне тәэмин итә торган җир, шулай булгач, без аны капитально ясап куярга тиеш дип без исәплибез. Мониторлар кайтты, Васил Гаяз, сезгә бик зур рәхмәт аларны алуда ярдәм күрсәткәнегез өчен. Шуңа күрә киләчәктә дә оборудование ягыннан да һәм материаль-техник базасын да без яхшыртуны үзебезгә максат итеп куябыз. Шул ук ике ФАП быел, Иске Урьяда, Иске Зөяштә төзү планлаштырыла. Каты буенча мин әйтеп киттем. Моңа күрә дәвам итәргә кирәк. Барыбер егерменче ел да күрсәтте. Бернинди нигә карамаса, безнең сәламәтлек саклау сферасы матур итеп эшләргә тиеш. Ә инде, Айдар Аппач, минем рәхмәтләрне җиткерерсең шушы олы трибунадан егерме беренче елда, егерменче елда куйган өметләр өчен. Врачлардан башлап, санитарларга хәтле, кемнәр шушы фронтта үзләренең хезмәтләрен куйды.